Хәзерге тору Удмуртиянең Каракүләне, Каракүлен дигән авылга була бу инде, районның центрында да. Кама буенда, безнең районда как раз Кама белән Агыйдел килеп кушыла. Теге якта, каршыда Башкирия, астарак төшсәң, Актаныш районы, арттарак Әгерҗе районы. Ике кызым, дүрт. оныгым. О, бай икәнсең, молодец.
Берсен кешесе
Ике бала бар, дүрт онык бар. Менә шул.
Хайбулов Тауфик, артист малае. Әбрә укыдым сездә. Сигездән Сигездән түгел, биштән. Шукында сигездән тагын кайттым. Тугызынны бетердем, тагын Икенче елга Аллаһ бирсә, миңа тагын 50 ел була. Насип булса, тагын кайтырмын. Исән булса. Кайда яшисез? Заслуженный пенсионер. Түбән Камада ике балабыз бар. Дүрт оныгыбыз бар. Күпме җирең бар? Алты сутый. Җирем алты сутый. Рәхмәт.
Әйе. Мин Шагалиева Сальма идем, хәзер Салихова булдым. Комыга кияүгә чыктым, 45 ел менә бу ел. Комыда да, Әлмәттә дә торабыз. Исән-сау, Аллага шөкер. Менә әйткәннәр бит берәү, ике кеше сөйләшә икән иде. Очрашуга барам дигән иегез, очраша алдыгызмы дигәч,

Зилера, давай. Шул хәлдә.
Мин Халиуллина Зиера булам. Хәзерге Сулгатуллина Зиера. Хәзерге вакытта Нәдер авылында яшәп торабыз. Ике балабыз бар, биш оныгыбыз бар.
Местная.
Мин Нагыманова Венера, классында укыдым. Хәзерге вакытта Түбән Мактама эшчеләр поселогында яшим. Шул ике, өч балабыз иде, ике балабыз калды инде. Берсе вафат булды. Шул өч балага өч аналыбыз бар. Мин инде бер кем таным Мин инде шул дидем. Бывшая Рахматуллина, хәзер Едиханова.

Вот, Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә. Бу, бу юлысы июнь азагында барса да обещали приехать. Вот, так что э, әйбәт, әйбәт булыр дип уйлыйм инде. Менә бу июнь айы минем өчен бик яхшы ай булып чыкты. Менә сезне күрдем, Аллага шөкер. Бу балаларымны күрәм, Алла бирсә бөтенесен бергә. Алтын медалеңа кая куйдың аныңны әйт. Ә? Алтын медалеңа кая куйдың? Алтын медаль э, нидә шунда документлар белән бергә ята ул шунда. Килмәде малай болай.
Искемәде Мин микән? аның э, аны онытып бетердем инде әллә кайчан. Без онытыйбыз бер кайчан да. Может быть, может быть. Көнләшеп карап торам. Аны, аны бер искә алдылар э, кайчан Кәшәр мәктәбенең Э, урта мәктәпнең беренче чыгарылышы кларапалар чыгарылышында шакырдылар бөтен медалистларны да шунда безнең семьядан оказывается ике кеше булган икән медаль шунда гына искә төшердек вот калганын инде әйтә алмыйм рәхмәт бик зур барыбызга да өчтән бере килде бит все таки

Мәктәптә шулай булган иде. Документлар буенча флора икән. Хәзер Тюмень ягында яшим. Сезнең барыгызга берүзем дә күренгә, күрешкәнгә бик шат. Рәхмәт барыгызга да килүегез өчен. Өч балам бар, алты оныгым бар. Безнең якка килсәгез, бергә безнең якта җылы сулар бар, теге нидән бассейннар, горячий источник шул. Теләкләрегез булса, пожалуйста, килегез барыгыз да. Бүтән яңалык юк. А, хәл хаман да эшлим әле. Ләкин бу эшләсен. Кем булып эшләсен? Экономист, ни белән, хәзер Малым предприятие руководитель небольшой. Молодец, молодец. Икән бит. Мин Шәйхетдинов Радик. Байталасыннан инде. 88 нче елда гына өйләндем. Хатын белән ике бала үстердек. Хәзерге вакытта Әлмәттә яшәп ятабыз, пенсиядә, пенсионер.
Мемри. Синең өчен подарок итәм.
Мин Ханнанов Раис. Как был Ханнан, так и остался. Ничего не менял.
Молодец.
Э, Иптәшебез белән 80-78 э, елда Новосибирскка киткән ик, шуннан кайтмадык. Үтебез якында хамар торабыз. Ике, ике бала бар. Э, дүрт оныгым бар. Берсе яңа гына туды. Иксен миңа доверять итеп бирделәр. Тегеләрен бирмәделәр. Алып кайттың моны? Алып кайттым.
Эшләп йөрим әкрен генә. Әле мәктәпләр. Кирәк түгел димәделәр миңа. Куып чыгармадылар. Куып чыгармадылар. Молодец. Менә шул. Отец. Альбина.
Мәдинә синнән башламыйбыз ба? Әйдә, тиз тиз генә. Мин Шакирова Альбина булам. Нәдер авылына килен булып төштем. Дүрт балабыз бар. җиде онытыбыз бар. Хәзерге бүгенгесе көндә Җәлилдә яшәп ятабыз. Пенсионерка.
Сәлам. Әйе, әле юмор хисе. Югалмагач инде яхшы. Рәхмәт барчагызга. Менә мин бик шатмын сезнең белән күрешүемә. 45 еллыкка да җыелган идек. Укытучыларга бик зур рәхмәт. Вакыт табып килгәнсез. Үзегезнең бөтен эшләрегезне ташлап, бакчаларыгызны ташлап. Шуңа күрә инде монысы аеруча безнең өчен кыйммәтле. Мин Рушания Гыйләҗева, үзем хәзер пенсиядә. Кызым бар, ике оныгым бар. Берсе үзебезгә ошаган, икенчесе үзебезгә ошамаган. Рәхәтләнеп яшәп ятабыз. Бүген мин рәхәтләнеп сез белән очрашуга килдем. Рәхмәт барча кыз. Ничә гектар җирегез бар? Җирдә юк бернәрсә юк.
Мин Закиева Сәрия, хәзер Газизуллина. Без Мәсәгат авылында, Азнакай районы Мәсәгат авылында яшибез. Өч бала бар, ике внук только.
Бик ярлы гына внук. Ярлы түгел булырлар әле. Шул, все нормально.
Исәнмесез, ишә бер мәртәбә. Мин Башкортстаннан килдем. Арсланова Тәвисә, хәзерге вакытта фамилиям Сабитова. Ике балабыз бар, дүрт внугыбыз бар. Хәзерге вакытта Башкортстанның Нефтекамскидан ерак түгел поселок Куяновода яшәйбез. Бик матур җир. Кунакка килегез. Рәхмәт за внимание.
Фатахова Миннур. Хәзергә кыз фамилиясе буенча хәзер Зинатуллина Газдагайда яшим. 43 ел дөнья көтә башлаганга бергә. Ике кызыбыз бар, икесе дә Әлмәттә. Биш оныгыбыз бар. Хәзер эшләмибез, пенсионер. Заслугы нефтяники. Вообще-то мин эшләштирәм.
Мин Камәрия Җамалтинова. Кәрим Ваидин мәктәптә. Әйе. Мин хәзер Җамалтинова. Ну, иремнең фамилиясен алмадым. Ике бала бар, оныкларым юк. Иң хәерчесе икәнбез дип утырам әле менә кайгырып. Мин дә барам. Бар бит, сидешәр. Әйе, монда

Ундүрт сутый җирем бар ди, минекеләр. Минекеләр ара ундүрт сутый. Мине белмәгән кеше юктыр инде. Абдуллина, Абдуллина идем хәзер Ахметова. Сирена була. Нижнекамскида яшибез, Түбән Камада. Хәмирә әйтмешли, миндә ярылар минем. Минем бер кызым бар, Оныгым да юк, киявем дә юк. Минем өчен бу проблема булып тора кызны киявгә бирергә. Була. Барыгызны да күрүемә чиктән чик, чиксез шатмын. Рәхмәт килгәнегез өчен укытучыларга бигрәк тә. Мин сезне барыгызны да чиксез хөрмәт итәм, яратам. Сагынган идем бик. Сагынган идем бик каты.
Мин Авзалова Айсылу, Хәдерин Закирова.

Арабыз да өч яшь. Минем үземнеке дә шулай, ике малай, бер кыз. Тоже менә аралары ровно өч яшь менә. Диде мине. Семейный традиция. Ник алып эчтегез? Буны Ике булышым бар. Нигә кыздан әле олылай һаман өйләнмәй. Шуны сорамын дигән ием. Олысы хаман.
Буйдан 40 тан узгач

Иң беренчедән әйтмәкче булам, рәхмәт. Моны оештырган кешеләргә, безне организовать итеп җыйган кешеләргә, аңлаткан кешеләргә. Конечно, Иламаганнар күп күбесе дә күрәсе кешеләр бар икән. Ну, рәхмәт инде килә алган кешеләргә. Ярасы кешеләр бар.
Әйе, әйе. Икенче мәртәбә.
Менә бит әле юк. Менә бер кеше сорап тора. Мин

Безнең нәселнеке. Аны күпмесен бүлеп алырга була, белмим әйтергә. Хатсадыр инде, яра. Җир барыбызда да җитә ул, Аллага шөкер. Нәрсә? Өйләнгән Мисхәт әйтмешли. Ике бала. Может быть, а может күбрәк тә. Барсына бирмәдешне шуңа күрә яра. Алар турында әйтмибез. Мәктәптә укыдык, шул гына искә төште. Беренче класска бара алмадым. Чилен. Юк. Менә бардылар беренче класска, ама. Беренче класска барырга кием юк. Аякка да өскә кияргә дә. Авыл советыннан шулай булгаштан кием алып биреп, Портфель аны беренче класска бардым. Зурлап озаттылар.
Әйе. Хәзер бит укырга кердек җәй. Җәй көне уйныйлар ама. Кызу. Әйе, Әнис апа мәрхүм класс җитәкчесе. Ну, Илопаем, син нишләп уйнамыйсың? Ә мин куркам уйнарга. Авырук жыртылар. Может, чыгалар ама. Менә хәзер сөйләсәң балаларга, ама аңа беркем дә ышанмый андый вакытлар булганына. Ну, медицинскийга барып карадым, аннан кайттым. Нефтяник укыдым, гомер буе нефть чыгаруда эшләдем. 38-39 ел, наверное, шуның 25 елы мастер булып эшләдем, Җанасәләйдә. Аннаса. Әйе, шыбыккада әле бер генә тордык. Тагын бер кат бик зур рәхмәт чакырганыгызга. Сән сау булыгыз, Ирдәм ай. Телевизор чыгып җыелдырсыз тагын. Молодец. Настоящий друг. Тырнап, тырнап тордым да, берегез дә мине уздыра алмагыз инде. Җирем күп. Аллаһ Тәгалә миңа гомерем генә менә өч хатын бирде. Шул өч хатынга унөч онугым бар.

Җирдә гомерем эшләдек, шушы авылда тудым, шунда үстем. Шунда инде Алла бирсә, теге Сылуева да шунда китәрбез, шушы авылда калабыз. Мин үземнең эшем белән бик канәгать. Укытучыларыбызга рәхмәт. Менә химия Хәниф абый яхшы белем биргән. Экзаменны мин беренче биредә үткәрдем, Аллага шөкер. Хәттендай безнең Нагорномискида беренче көйме тора. Шул менә мотор гына утырыйк, килүегезгә менә шундый күңелем булды. Бөтенегез тәп оперативно килдегез. Исерне сүздән ката булдык чәнәк. Молодец. Күңел утырыйга менә ошылыгыз рәхәтләнеп сөйләшегез, күңел ачыгыз. Монда бөтен мөмкинлекне дә сезгә бирергә тырышырбыз, Аллабыйса.

үз тормышыбызда безнең дә урынны саклаганыгыз өчен. Арабызда бердән бер бүгенге көнгә бердән бер класс җитәкчесе буларак безнең Хәниф абый Аллага шөкер исән сау шулай бит. Мин инде шуннан әзгенә искәреп башлап китим әле. Безнең чыгарылышка Хәниф абый белән Гөлсин апа Ишетмалык кызлары Гөлләрәне алып килгәннәр иде. Завуч бүлмәсендәге бала арбасында менә шундый бияләйле кулларын баш кырыена куеп, дөньясын онытып йоклап яткан сабый әле дә күз алдында. Ә бу нәни кызчыкны бөтенесенең кызларын күрәсе килә. Яшь әни Гөлсин апаның ничек йөрәге сабырлыгы җиткәндер, бу кадәр кызларның анда шыр-шыр килеп бала тирәсендә үтерелгәненә, өч атналык сабый янында. Менә үзебез әниләр булганнан соң искә алып, кайчандыр шундый ваемсыз чакырдык кызлар булганыбыз хакында да искә алганыбыз бар кызлар белән ят булып киткән иде хәтта. Хәниф абый моннан 50 ел элек үзенең беренче укучыларын тормышка озаткан класс җитәкчебез буларак мәктәп елларында ул оештырган сәяхәтләр мәктәпнең яңа ел маскарадына әзерләнүләр бер дә онытылмый. Классның иң шук, иң тыңгысыз малайлары да, ә безнең класста малайлар күбрәк иде. Хәниф абый оештырган чараларга бик теләп катнашып, оештырышып мәш киреп йөриләр иде. Үзе мәктәпне медаль белән тәмамлаган. Заман өчен бик тә перспективалы вузны вузда белгечлек алган. Акыллы, сабыр, мәһабәт ират укытучының тәрбиясе безнең өчен бик тә мөһим булган ул вакытта. Һөнәр сайлау вакыты җиткәч тә, егетләрнең күпчелеге өчен Хәниф абыйның образы үрнәк өлге булды дисәк, һич тә ялган түгел. Бу әле кыскача шулай. Хәниф абыйдан күчәм хәзер сезгә. Безнең Кәшер мәктәбен яратып, авылыбызны үз күреп, биредә үзләренең гаиләләрен корган. Яңа Кәшерне балаларының туган теле итеп сайлаган өчен укытучыларыбыз Фәния апа белән Йолдыз абыйга, Наилә апа белән Илгиз абыйга да

Болай гына бирешә торган кыз түгел ул син. Бүген безгә озын юллар үтеп, ярты гасыр гомер кичеп, менә шундый кадерле һәм кабатланмас кунаклар килде. Хәзер аларның үзләренә сүз бирик әле. Фәния апа белән Йылдыз абый. Ерак араларны якын итеп килгәнсез дип, икегез дә киләсез дип киткән идек инде һәркайсыгызны. Әйе. Укытучыларның укытучысы булып җитешкән Йолдыз абый үзенең мөгаллимлек юлын безнең мәктәптән, безнең күз алдында башлаган иде дип без гомеребез буена горурланып яшәдек. Ә үзегез бу хакта башкача уйламыйсызмы, Йолдыз абый? Сүзлегезнең сүзләрегезне әйтегез менә җыелган укучыларыгызга.
Тагын бер тапкыр рәхмәт менә монда Җыелып, менә шушындый матур эшне ясаган оештыручыларга рәхмәт, беренчедән. Икенчедән, минем, минем үземә дә, Саниягә дә бу авыл, бу мәктәп безнең өченгә иң якын иң нәфис. Нәфис дигән сүзне мин әйтәм, менә рәхәтләнеп, ашырык итеп, ашык итеп эшләрлек. Укытучылар без яшь укытучылар укытучылар булып килдек. Без бик тиз бу группага кердек. Шушы коллектив составында. Һәм хәзерге көнгә кадәр һәрбер Кәсердән чыккан, эшләгән кешеләр белән очрашабыз икән, ул вакытта без туктый алмыйбыз. Гел сөйләшәсе килә, сөйләшәсе килә. Шушы кадәр рәхәт. И мин бик күп җирләрдә эшләдем, төрле должностьларда эшләдем. Инде кәсер турында Әз генә сүз чыкса, минем бөтенләй Душа поет. Душа поет. Татар җырсын әйтеп бетерә алмадым. Вот шуның өченгә рәхмәт бүген җыелган өченгә оештырган кешеләргә рәхмәт, монда утырган кешеләргә. И э, тагын бер тапкыр әйтәсе килә. Кәшер балалары, Кәшер укучылары, Кәшер укытучылары минем үземә бик зур ярдәм иттеләр, кеше ясадылар миннән. Ну, 6 ел эшләдем, ну, правда, бер ел армиядә үтте инде аның. Ну, аннан соң, ну, Чаллыда да эшләп карарга булды. Монда булган баланс белән, монда булган, э, не булган, миңа бик җиңел генә итеп Кереп китәргә тырыш. Кереп киттем. Кереп киттем. Дип әйтү инде. Укытучы, мәктәп директоры, значит, УНО мөдире, УНО мөдире, управление образования мөдире, значит, булып эшләдем. Төрле ниләрдә эшләдем. 72 яшькә хәтле эшләдем, төрле должностьларда. 72 яшьтә бегә күчтем инде. Ял итә башладым. Ну, дөнья көтәм, балаларымны карыйм, оныкларымны карыйм. Иң рәхәте оныклар белән. Шуның өчен дә һәр бер менә тәрбия мәсьәлә. Укучыларны яз, юнәлешләре бирү бир вакытында ишетсәм, миңа һәр вакытта кәшәр искә
Юк, моны Минем икенче туган җирем дип атарга була. Шуның өчен Кәшер халкына ул вакытта эшләгән кешеләргә рәхмәтем минем дә, Фәниянең дә бик зур. Ну, бүген Фәния бик җыенган иде. Ну, оныклар кайтып төштеләр. Алар кайтып төшкәннән соң инде оныкларны ярар, сез монда утырып утырыгыз, без тегендә киттек дип әйтеп булмый. Шуның өчен миңа монда ләкте, Фәния балаларны. Сәламнәрне тапшырасыз. Рәхмәт.

37 ел укыттым, 9 ел мәктәптә эшләдем. Ну, башка эш инде. Әйе, әйе. Укыту түгел. Потому что спортзалны сүттеләр. Шуннан соң кызыгы бетте. Шул. Рәхмәт. Ну, мен первоначально, конечно, Чупайда башлаган идем. Ну, канәгать инде тормыштан. Өч оныгым бар. Ике, ике малай инде. Өстәлек. Шо, шулай, молодецлар.
Рәхмәт, Илгиз абый. Сәламнәр тапшырыгыз Хусән Гыймай апага да. Яра.
Гөлсин апа белән Хәниф абый авыл тарихының яңа гасыры кешеләре алар. Бу гаилә үзенең яшәү рәвеше белән дә, холык-фигыле гамәлләре белән дә авылның рухын саклап яши. Без яшәгән дәвердә Шушы безнең 67-70кә якын ел эчендә Татарстанда аерым бер авылның мәгариф тарихын өйрәнеп, аны А4 форматында 500 битлек китап итеп чыгарган, ул басманың һәр җөмләсен, фикерен документлар һәм фотолар белән раслап биргән бер генә тарихчыны да, галимне дә ишеткәнебез, күргәнебез юк иде әле. Хәтта югары фән йортларындагы тулы бер бүлек тә мондый эшкә алынганы юк. Узган гасырның без үскән елларында өлкән мөгаллимебез Солтанов Кыям ага яшел тарихы буенча язмаларын, хатирәләрен туплап, шушы юнәлештә бер омтылыш ясаган иде. Ә менә Нараттау чишмәсе дигән китап Солтанов Хәниф абыйлар гаиләсенең авылдашларга ясаган кабатланмас бүләге булды. Алгы тышлык битеннән башлап тышлыкның соңгы битенә кадәр документаль материаллар белән шыплап тутырылган бу китап фәнни яктан да, эстетик бизәлеш ягыннан да уникаль басма булып дөньяга чыкты. Бу уңайдан тагын бер кызыклы моментны әйтми калып булмый. Китапның дөньяга чыгуына үзенең зур өлешен керткән тагын бер кеше бар, ул китапның редакторы, өч атналык бәби чагында безнең 73 нче елгы чыгарылышка килгән Гөлнара сеңлебез, Гөлнара Хәниф кызы Солтанова. Юк, ансын әйтәмен мин. Бусы беренчесе. Китапның техник яктан башкарылышын, бизәлешен гамәлгә ашырган Ирек Сәгадәт улы Вәлиев та һәммәбезгә таныш. Әнисе, укытучыбыз Наҗия апа Харисованы да, энекәше, классташыбыз Илдус Вәлиевны да яхшы беләсез.
Нинди планнарыгыз дип элек туган җир тапшыру буладыр ие. Ул журналист хәзер дә эшли, колхозга килә дә, дояркадан Фәлән литр сөт сава һәр сыердан дип әйтә дә, алдагы планнарыгыз ничек? Микрофонга дигән вакыт теге апаның үч төше күренеп тора иде. Менә шул тапшыру ни истә калган. Пенсионер бик күп сөйләшә ул, шуның өчен күп киткәчтән тормозга басарсыз. Сез әзмдә. Мин мәктәп турысына калган чагында, менә сез барыгыз да үзегезнең сүзләрегезне әйттегез инде. Вообще-то Алай дип әйтергә ярамый, мине родители хотели шофер ясарга. Потому что колхозда, авылда тормышның иң авыр җире менә шул төш. Алып барырга, алып кайтырга нәрсә эшләргә кирәк. Колхозның аты калмады, кешеләргә бирүче әтиләрнең аттап кимеште. Мине укытучылар мәктәп укытты. Мәктәп толкнул. Например, Клара Сафровна әйтмеші булмый. 11 класста укый башладык, октябрь ай тирәсе бу кайдыр белеп алган. Син комсомол түгелмени? Мәктәп шулай комсомол түгел, минем әти яни 1903-5 еллар теге гасыр кешеләре Син бит болай булса укырга да алмыйлар бит. Шулай иттереп э, картайып беткәч кенә комсомолга кердем мин. Аның тагын бер кызык җирен сөйләрмен әле соңрак искә төшерерсез. Шулай иттереп мәктәп коллективы укытучылар мин инде аны һәрвакыт әйтәм. Безнең дәвердә ничек дип апогей диләрме әле? Мәктәптә укытучылар коллективы үзенең грамотнысы, шундый э, ни мәгълүматлы булу ягыннан Апаги, безнең класста ярты класс артыгы югары уку йортларына керделәр. Андыйның бер авылда, бер мәктәптә булганы юк. Монда инде менә соңыннанрак бер моментка туктап алырбыз. Юлдус Шәрипчә әйтә, 6 ел укыттым дип, мин вообще-то 5 ел укыттым. Э, алты выпуск ясадым. Мине кайтарып куштылар. Э, Нидә? Март башында, беренче март тирәсендә бер көнне кайттым. Институтны бетереп, икенче көн уже мәктәпкә килеп, Раиф Гарип чалып кереп класс каршына бастырды. И шуннан башланды. И э, алты выпуск ясап, шуннан э, нинди Мындай инде э, Рахматуллина бар, Роза тагын бар, Абдуллинар кичә өченче көн күрдем Нуриевлар бер группа укучылар не один раз Төхбәтуллин Рөстәм бар сездән алдагы булса. Булар э, районда без беренче урын алган икән, берничә ел. И булар э, шушы команда дип әйтик, Казанда Казанның ике спец мәктәбеннән кала гына өченче кәшер мәктәбе өченче призовой урын алдылар. Бу и шуннан инде мине решили районга методический кабинетта химия буенча преподаватель ясарга. Укытучыларга әзрәк митәргә. Шуннан барды мен приказ алырга. Загид Зиннурович рана мөдире вакытта моның кабинетына килгән бер хатын кыз тора, ярты гәүдәсе тегендә эчтә кабинетта, ярты ишекнең бу ягында. Шуннан болар сөйләшәләр бу нәрсәдер әйтеп чыга инде. Шуннан бу әйтә тәкрарлап әйтә. Ул бит педагогический кадр түгел. Ул бит педагогический кадр түгел дип ике тапкыр әйткән ишетеп тордым. Бәтлешмә әйтәм, болар минем төрдә сөйләшә. Мин бит педагог түгел. Мин инде химияне отыйда нормально укыдык без. Бездәге КХТИдан да ул вакытта югары дәрәҗәдә химия укыту юк иде. Шуннан, аха, мин әйтәм, мин педагогический кадр булмагач, Минем монда алга таба перспектива юк икән, тоярга кирәк менә дип, шуннан кайттым да заявление язып бирдем. Видимо, Загитин әни Абдул Загрич җитешкәнлегә әйтеп, ике атна үтте, прокурорга барды, мен әйтәм, фәлән фәлән ич, закон бозла, менә ике атна үтте, минем торгылы книжканы бирмиләр. Шуннан бу инде э, былай да ни кешеләр булгандыр, грамотлы. Шуннан былай ди, ничә бала укытасың? Мәктәбездә ничә бала? Ничә бала укытасың? Мәйтәм, бер 600 тирәсе бар инде анда көндезгеләре кичләр. Соң үзеңнең авылдашларың, үзегезнең җирлектәге туганнар, ниләр балалары, син шуларны уку җылыртасында ташлап китәсеңме? Укып бетер. Укытып бетер. Дальше без сиңа поможем. Урнашырга да нигә дип. Конечно, никто не помог. Менә шуннан мин мине мәктәпне ташлап киттем. Менә минем мәктәпне нигә китте икән дип аптырап тора торган түгел. Шуннан инде производствога күчеп эшли башлагач, тик как раз анда килеп чыккан бер ЦИСП, Миннебаевский ЦИСПда бер-бер артлы сернистый установкада ике кеше үлделәр, операторлар.

Үзбәгес килгән главный инженер утыра дрие, начальник операция киткән. Шуннан заявление язып бирдем, перевод белән барга. Вардам Рановга бай әйткәнчә, перевод бирмәләр. Разный министерство, без анда ничек инде э, нефтяниклар, монда э, просвещение, фәлән, тигән дип. Моннан кайттым да бу бабайга әйттем, әйтәм, менә шулай Перевод бирмиләр. Шуңа аңлайча пошли они фәлән җиргә. Начальник отдел кадровны чакырып менгерде. Языгыз приказ. Вызвать для использования по специальности. Шулай торып мин 6 елдан соң молодой специалист правалары белән Сүләневкә килеп утырдым. Бүгенге авызлар карап тора, мин мәктәп штаблары белән 13 зарплаталар санаган чагында уже. Ни инде. И права молодого специалиста анда квартира, ни башкалар белән. Шулай иттереп, нефтяник булып киттем. 30 ел эшләдем шунда. Ничек дип әйтик, шактый гына 7-8 17 итер инде кул астында бер шуның уннабы дип әйтик, үзебезнең кәшер малайлары кем эшкә сорап килә, Ханиф абый эшкә ничекме дип, мин, пожалуйста, бөтенесен дә сала, Файратлар, Фаизләр, Радиклар, анда Резедәләр хатыннысы дип. Короче, үзебезнең кадрлар. Шулар белән эшләдек. Аннан икенче мен алар. Әйтәм бит, менә бу 6 елда ул бер 420 ләп кеше чыгарган. Анда бит Юк, анда китмәй. Эшләр параллель класс 70 бала дип санасаң, менә шул чаклы инде. И бөтен укытының водительләре нее? Минем укучылар. Алар инде безнең вакытта һәр вакытта Хәниф абый дип керәләр инде. Син бит безнең укытучы, без никкә башкача карый алмыйбыз сиңа. Шулай итеп, бер вакытта да алар минем сүзгә кире сүз сөйләмәделәр. Берне генә әйтәләр, Мәрхүм булды инде ул Юганчта. Наил әйтәдер, нәдерләр килеп кәкпе сине кыйнап кичмәгәйләр дип. Кеше җаны җиһаннамы. Ана тегеннән Зырифят янынан туп-туры төшә бит җулчы.

Сразу кайда барсам да, ике җирдә ике учебный заведение бетердем. Кайда эшләсәм дә, инженер, техник по учету, электроэнергия булып эшләдем. Озак еллар буе, 7 ел буе профком председателе булдым. Мансуровский комбинат строительных материалов та. Гел Хәниф абыйны искә төшерәләр иде. Әйбәт путевка биреп җибәрдегез сез миңа. Рәхмәт зур итеп. Рәхмәт.
Инде Егетләребезнең дүртенчесенә сүз бирергә җыенам. Илдар абый Вәлиев егетләр өчен көрәшче, спортчы буларак кумир булып торса, оста итеп баянда уйнавы һәм җырлавы, хәтта үзе дә көйләр язуы белән кызларның да күңелләрен әсир иткән кеше. Бүгенге очрашуга ул бер яклап укытучыбыз буларак кунак итеп чакырылды. Ә икенче яктан, елны кыеп, зурдан кубып, күп кешене үзенә җыйган шушы бәйрәмнең төп мәшәкатьләрен үз өстенә алган оештыручыларның берсе дә булды. Илдар абый, Кәшер мәктәбе сезнең тормышыгызда нинди урын тота? Әйтегез берничә генә сүз. Кәшер мәктәбендә мин бик озак эшләмәдем. Булса да. 72 елда мин спорт спортивный техникум бетергәч, мине Кәшер мәктәбенә җибәрделәр направление белән. Без анда Илгиз белән бергә эшләдек инде. Илгиз белән без килгәндә Хатыйп абый инде спорт буенча Кәшер мәктәбен алга чыгарып куйган иде. Илгиз белән ни, продолжали просто. Яшерми яраттым дисез инде алайса, общий.
Ну, бик яраттым дип дә әйтә алмыйм. Менә безнең тормыш була бит Илгиз белән. 2 ел буена Кәширдә эшләдем мин, мин авылда әллә бер мәртәбә әллә ике булдым. Анда да ни дирек, мәктәп директоры клубка җибәрде Илгиз белән нәрсәдер алып кайтырга. Спортзал, квартира. Квартира, спортзал, төнлә унда кайтабыз спортзалдан. Ашарга, ашарга да юк, пешерүче дә юк. Егет белән берәр стакан су эчәбез дә ятабыз. Ана икенче көнне опять повторяется. Ә без аларны белмәдек. Сез безгә укучылар идегез. Заһир абыны сөйлимме?
Безнең кызларны сөйлим аты. Ул спортзалга йөри-йөри дә боксерский мешоктар шигъри. Ну, өйрәтәдер инде, әйбәт кенә. Ул кемнәр аны белми, ул бик зур. 100, 100 кило гына булгандыр, метр 92 рост дия дим. Шуннан бу клубка әйгә йөри бит инде, баян белән анда ярдәм итә. Кайтып киләм ди, кыш көне ди, карыйм иш малай ди, бер бәләкәй генә малай салган ди. Аның исеме Илкам мин ди. И калганнары укучылар, мәктәптә укучылар. Лагерга суга икән,

Сүзләр шушы очрашу көненә диеп күмәкләшеп иҗат иттек. Күңелегезгә ошап китсә барыгызга кушыласыз, менә өстәлләрегездә кәгазь битләре ята. Юк, бергә бит инде ул.

Күршемәгән еллар саны арткан саен тормышыбыздагы вакыйгалар да, кичерешләр дә бермә-бер арта бара. Шушы 50 ел эчендә мәңгелеккә китеп барган укытучыларыбыз да бихисап. Безнең чорга туры килгән мәктәп директорларыбыз, завучларыбыз һәм көндә очрашып торган фән укытучыларыбыз. Безнең чыгарылышның Ак полосы җитәкчесе Гыйльнур апа Шакирҗанованың вафат булуына 30 нчы ноябрьдә әле ике генә ел була. Юксынулы күңелләрнең бик тә әрнегән чагы. Киноактрисалар көнләшерлек чибәрлеге, сандугачлар белән ярышырлык моңлы тавышы, сәхнәгә чыкканда үреп салган толымнарының атлаганда үкчәсенә бәрелеп тирбәлүе барысы да күз алдында. Сабырлыгы, мөлаемлыгы үзе бер талант. Ә инде Гөлнур апа биргән тел, әдәбият гыйлеме безне югары уку йортларына да кертте, дөнья көтәргә дә булышты. Хәтта филология юнәлешен сайлаучылар да вуз эскәмиясендә үзләрен бер башка ышанычлырак итеп, төркемдәшләре арасында күп мәртәбә гыйлемлерәк итеп тойдылар. Рәис Ханнанов әйтмешли, әдәбият дәресләрендә Гөлнур апа өйрәткән җырларны без бүген дә көйләп йөрибез. Безнең чыгарылышның В классы җитәкчесе Клара апа Мөхәммәтшинаның вафатына 2 июль көнне биш ай, биш ел булачак. Клара апа үз хезмәтенә канатларча бирелгән, тынгысыз, таләпчән, максатчан, көчле һәм сәләтле шәхес иде. Тормышта ул эшли белмәгән һөнәр, ул ирешә алмаган баскыч юк иде кебек. Спорттагы уңышлары да, мәдәни чараларның үзәгендә кайнавы һәм гаҗәеп оештыру сәләтенә ия булуы да күз алдыбызда. Нинди зирәклек сорый торган математика фәнен укучыларына мәктәптә үк вуз талипләрен күзәтеп укытты ул. Клара апа мәктәбебез тарихында Хезмәт Кызыл Байрагы ордены белән бүләкләнгән бердәнбер укытучы. Бу классы үзенең беренче укытучысы, авылыбызның мәгариф династиясе вәкиле Әдибә апа Яманаеваны шулай ук юксынып искә ала. Арабызда укытучылар гаиләсендә туып үскән балалар да бик күп иде. Димәк, бүген без аларның әти-әниләрен дә рәхмәт сүзе белән искә алабыз дигән сүз. Яңа Кәшер мәктәбенең шушы 50 ел эчендә бакыйлыкка күчкән укытучыларының барысы да, барысы да безнекеләр. Алар безнең язмышыбызга нур өстәгән, белем һәм тәрбия биргән, терәк булган шәхесләр.

Яшелек яскәре.
Б классыннан Сәйфетдинов Илдар да бик яшьли китеп барды. Аның тугызынчы-унынчы классларда Кәшиф апа Хуҗина оештырган, ансы да мәрхүмә, драма түгәрәге спектакльләрендә чын күңелдән уйнап йөргән чаклары инде фотосурәтләрдә генә саклана. Сирена әле бүген безгә җыр да башкарып күрсәтер Ул шул спектакльдән без инде сөйләшкән идек, спектакльдәге җырны, Сирена. Сарим Самат та арабыздан иртә китеп барды. Шул ук класстан Хәйдәров Мансурның вафатына әле кырык көн дә юк. Урынчы атласыннан Гатауллин Илшат, Гарипов Илфәт, Ваһавиев Раиф, Илшат рус биюче иде бит инде, Раиф гармунда уйный иде, шулай бит? Мин һөнәрләрен диләрме шулай? Хуснуллина Фәүзия инде безнең арада юк. Бәлки, мин белмичә калган кешеләр бардыр инде. Төзәтерсез, әйе. Унынчы Б классыннан Галиев Айрат, Вафин Үзбәк, Зарипов Рәис, Ибраһимов Илдус, Әхмәдуллин Миргасыйм, Мотыйгуллин Рөстәм, Фатхетдинов Ринат, Ринат инде сигездән иде, мин анда кертеп җибәрәм шулай. Хуснуллин Закир, Имангулова Гөлсинә, Шәйхислам Вавинера шулай ук арабызда юк инде. Ике нәфис

Үсмер чакның ихлас шул дуслыгын Сагынадыр әле бик күпләр. Өйрәткән дә безне, көйрәткән дә, Сабак биргән шушы дөньядыр. Күрешә алмый китеп барганнарга Әйтер сүзләр инде догадыр. Мәңгелеккә киткәннәрнең якыннарына сабырлык теләп, мәрхүмнәр рухына бүген бирегә килгән барыбыз исеменнән дә дога юллыйсы килә. Хәниф абый, өлкән укытучыбыз буларак та, авылыбызның мөхтәрәм кешесе һәм имам буларак та бу сездә бу мәсьәләдә безгә булышыгыз. Сезгә сүз бирәм. Бергә укыган Классташларны, безне укыткан укытучыларны, аннан гайре сезнең газиз әти-әниләрегез, башкача кан кардәшләрегез бар, Коръән укыган вакытта шым гына булып утырыгыз. Күңелегездән менә шы бездән дога тиеш булган, бездән дога өмет итүче әрвахларны исегезгә төшереп, күңелдә, күңелегездән шуларны кичереп утырыгыз.

Уләйкә галә һүдәр рәббихим вә уләйкә мел мөфлихун. Шул уктан Коръән аятьләрен укуыбызда булган хата-кимчелекләрне үзеңнең киң рәхмәтең белән гафу әйләп тәмам гамәлләр итеп кабул кылсаң иде. Әҗер-савапларын безләрне Коръән илә тәрбия өчен җибәрелгән Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вәсәлләм рух шәрифләренә, атабыз Адәм галәйһиссәлам, анабыз Хуа разыяллаһу хәнһләрнең рухларына, Алардан соңра җир йөзенә килеп киткән җәмигъ пигамбәрләребез рухлана. Бездән дога өмет итүче җиде буын мөэмииииииин әби-бабаларыбыз, әти-әниләребез рухларына. Бигрәк тә хаслап бүгенне искә алган безнең остазларыбыз, укытучыларыбыз, бергә укыган, уйнап үскән иптәшләребез, сабакташлар, классташларыбыз рухларына ирттерсәң иде. Аларның бәндәчелек белән белеп гылми кылган гълаһаларын кичереп, изгелекләрен арттырып, ахыр урыннарын Раббым үзең вәгадә кылган җугары җәннәтләреңнән кылсаң иде. Я Раббым, рәхмәтеңнән тышлама. Ошбу урында кул күтәреп догада утыручы һәрбарчабызның белеп-белми кылган гөнаһаларын җарлыкасаң иде. Илләребезгә, көннәребезгә бәрәкәт, балаларыбызга, оныкларыбызга хәер бәрәкәт тормышлар насыйп ит. Балаларыбыз, оныкларыбызның күңелләренә миһербан шәфкать биреп, Телебезне, динебезне, өммәтебезне дәвам итүчеләр булсалар иде, картайган көндә дә тәрбиячеләребез булса, я Раб, рәхмәт белән ташлама. Тапкан балалары, түккән тирләре, түккән кешеләребез игелекләрен күреп, үзеңнең кушканнарыңа үтәп, тыйганнарыңнан тыелып яшәүләрен насыйп. Я Раб, укыганнарыбыз риядан кылма. Кабул гамәлләрдән кылып, кыямәт көндә тәннәребезгә тәмугытлардан пәрдә,

Классташлар, рәхмәт сезгә барыгызның килгәннәре өчен, организовать иткәннәре өчен, безне чакырган өчен, бик күңелле итеп очрашуны уздырган өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Чын күңелемнән рәхмәтем бик зур. Исән сау булып, тагы да күршеләсез.
Амин, амин, шулай булсын. Бу инде барыгызга да рәхмәт, барыгыз да килгәнегез өчен чакырган өчен дә рәхмәт кенә түгел. Без барыбыз да килдек, барыбыз да йөгереп килдек, шатланып килдек, очып килдек, куанып килдек. Шул кадәр бер-беребезне күрәсебез килгән ие. 50 ел бит инде ул юбилей елы, юбилейга бит инде күчтәнәчләр күтәреп килгән булдык үзебезчә. Бик ошады, хуҗабыз бик ошады. Классташларыбыз да бөтенесе шатланып каршы алдылар. Хуҗабыз шатланып каршы алды. Укытучыларыбыз килгән өчен нык-нык шатландык. Шул хәтле рәхәт булды. Тагын очрашырга язсын иде. 5 елны көтеп тормыйк әле, елдан очрашык. Безне каршы алып, оештырып,

күрә бер тарихи истәлекле көн дип уйлыйм мин. Нишләп дигәндә менә бүгенге көнне бүген менә килдек, карыйбыз, кем соң бу дип аптырап карап торабыз да, аннары менә күпмедер сәгать утырылганнан соң уже карыйбыз, болар әле кичә генә генә күрешкән кызлар, егетләр бит дип. Бар да искә төшә керен генә, хатирәләр искә төшә, укыган вакытлар искә төшә. Шундый рәхәт күңелле күрше булды бу. Инде теге мин хуҗа буларак Инде бит бөтен кисәләр ярар иде. Үзебезчә әзерләнәбез инде. Моны кунак киләсе булгач, бөтен җирдә тәртип керде. Вот, мин шуны Шуны белән соң күдә әйтәсе килә. Әле моңа күренмәгән шүпләр күренә башлады. Вот, бер чист белән кунак киләсе чистартасың инде. И үземә дә рәхәт. Чиста булса да йөрим, чиста ихата тирәсендә йөрим. Вот, менә шуңа күрә сезгә кунаклар бик зур рәхмәт. Мына сындашлар, килегез, любой вакыт килегез, капкачык безнең. Мин бик. Вот, шуңа күрә кеше килсә без куанабыз, Зилә белән икәүбез барыбыз да шатбыз. Вот, сүз итеп, күңел- урыныбыз күңелле безнең. Тагын Вот, күп килегез. язсын дигән нинди Көтәбез. впечатлениеләрне. Любой вакытта.
Илгизгә бик зур рәхмәт инде, гаиләсенә бик зур рәхмәт. Менә бөтен яклап без монда кунакка гына кайтып китүчеләр булдык. Шундый әзер дөньяга, табигать белән дә монда безне шатландырдылар. Су хөрмәтендә ничек ул кадәр әзерләп бетереп була шушы табигатьтә, кара син. Хәтта бит түтәлендәге җиләгенә кадәр җыеп авыз иттереп җибәрде. Менә син кайда әле бу хәлне күргәнең бар. Берсеннән дә туганнарым да күргәләк ни күп вакытны шулай бит. Кайткан чагына килеп эләкмәсәң. Бик зур рәхмәт барысы өчен, җырларыгыз өчен дә, якты күңелегез өчен дә. Яме Илгиз, Зиләгә дә тапшыр барсын да.

Аллага шөкер, бик матур узды, бик күңелле булды. Оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Башлап бирүчеләргә бик зур рәхмәт. Һәр барчасына бик күңелле булды. Рәхмәт яусын барсына да. Безнең очрашу бик күңелле узды. Күрештек, сөйләштек. Оештыручыларга, килүчеләргә бик зур рәхмәт. Яңадан да киләчәктә дә очрашырга язсын, насыйп булсын. Сәламәт булыйк барыбыз да исән сау булыйк. Шул хәтле күңелле булды. Барысына да зур рәхмәт. Оештырган кешеләргә дә, оештыручы кешеләргә дә, Илгизгә дә бик зур рәхмәт. Тагын шулай очрашырга язсын. Барыгызга да рәхмәт килгәннәр кешеләргә дә. Менә бүген 50 ел буе күрмәгән классташларымны күрдем. Аннан да зур шатлыкның булуы бармы? Шул хәтле бөтенесе дә ягымлы, бөтенесе дә әйбәт, бөтенесе дә елмаеп торалар. Конечно, бик зур рәхмәт.
Бу очрашуга мин бик шатмын. Оештыручыларга, өстәл әзерләүчеләргә, Илгизгә, Илсияргә, Камәргәгә һәм бөтен э, Гүзәлиягә, бөтен өстәл э, курган классташларыбызга да, барчабызга, җыелган бөтен классташларыма да, сабакташларыма чиксез рәхмәтем һәм кыска гына шигырем. Кайчан очрашалар таулар, җир тетрәгән чакта. Шулай сәламлиләр алар киткәннәрне еракка. Кайчан очрашалар дуслар, йөрәк тетрәгән чакта. Кайгы шатлыкта бергәләп, җыелгач туган якта. Очрашырга насыйп булсын, хөрмәтле классташларым. Бөтенебез дә бик довольны калдык инде бу очрашудан. Барысына да әзерләшүчеләргә дә, оештыручыларга да барысына да рәхмәт яусын. Даже фотограф сразу төшереп, безнең рәсемнәрне ясап та китерде. Исәнлектә очрашырга барыбызга да. Рәхмәт бик зур. Әйе. Мин инде әйтеп китәсем килә, менә Рушаниянең сүзләре белән бер-ике шигырь юллары. Мин түгелме, чиксез сокланып та, туган якларына табынган, йөрәгемне якты нурга манып, кояш чыга безнең авылдан. Шул хәтле күңелле булды, шул хәтле рәхәт булды. Гел менә от души ял иттек, тагы исән-сау булып, 5 елдан соң тагын да